Ýagny sizi kyn günde goýýardy, şeýlemi? Näme üçin? Näme üçin? Sebäbi o ýaltady. Hiç hili işläsi gelenokdy. Beýle bolansoň menem çagalarym görüp, nebsim agyrýardy. Gaty nebsim agyrýardy. Ine şu ýeri habar studiýamyz. Elbetde siziň Angliýada işlän studiýaňyzça ýokdur, şonda-da. Ýok, gaty gowy.
Nähilem bolsa oňşuk edýäs. Sag bolsun, Äş hanym işine gaty ökde. Tutuş ýurt her agşam oňa tomaşa edýär. Şeýle-de bolsa, kömege mätäç. Siziň bilenem şoň üçin işleşmek isleýäs. Dogrusy menden edilýän talap näme? Esasy Äşe han bilen işleşmegiňiz. Oňa işiň inçe syrlaryny, daşary ýurtdaky ösüşler, täze garaýyşlarda birnäçe maslahatlar bermegiňizi, bilýänleriňizi öwretmegiňizi isleýäs. Görşüňiz ýaly, oň işi kän. Şoň üçin oňa okap, öwrenip, özüni ösdürmek kyn. Ýöne siziň ýaly bir ussat bilen işlese. Sag boluň.
Äşe hanym bilen haçan tanşarys?
Häziriň özünde. Gepleşigi birnäçe minutdan gutarýar.
Men, Hatije hanym, şu ýerde sizden ýurdumyň adyndan ötünç soraýan. Çünki aýratynam ýurdumyzdaky aýallar el-ele berip, zenanlara garşy bu eden-etdiligiň öňüni almaly. Size gepleşigime gatnaşanyňyz üçin uly minnetdarlyk bildirýän. Hormatly tomaşaçylar! Şu agşam hemmämiz birlikde Türkiýäniň hakykatyndan bir parça tomaşa etdik. Ýene-de şular ýaly ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolmazlyk üçin hemmämiziň aladalanmagymyz gerek. Ýüregiňiz hakykatlara açyk bolsun. Agşamyňyz haýyrly. Kestik tamamlandy.
Nähili ajaýyp. Äşe hanym. Allah razy bolsun. Size sagbolsun aýdýan. Maňa hakykatdan hem kömek edersiňiz gerek. Men size nädip kömek edeýin? Näme men häkimmi?
Çok teşekkür. Boldy boldy sag boluň gaty gowy boldy. Nähili boldy başlyk?
Ajaýyp örän gowy. Sizi Salih bilen tanyşdyraýyn. Öňem magzapmy? He he täze kömekçi. Ýok kömekçi däldi. Maslahatçy diýseňizem bor. Edil özi.
Maslahatçy?
Haýsy meselede maňa maslahatçy boljak?
Salyh. Men Salyh Demir. Hä, Salyh aga. Islän meseläňizde. Mysal üçin, gyrmyzy köýnek geýseňiz, ýaýlymyň nyşanyna gyrmyzy reňk bilen sazlaşardy. Hemem görnüş taýdan doly bitewülik dörärdi. Bäý-bä, meň kelläme gelme işin diýsene. Ýeri bolýa, gideýin. Ýadadym. Erte irden kazyýetiň öňünde görüşeris, Salyh aga. Möhüm bir reportaž etjek. Eger sizem şu ýerde bolsaňyz, siz üçin gyrmyzy köýnekli baryp bilerin. Ysmaýyl, men bilemok. Sen şo Ziýa Japar diýilýäniň telefonyny taparsyň. Hem-de ertir kazy deriň öňünden soň, ony diňe meň bilen gürleşer ýaly edersiň. Bilemok, gerek bolsa, gorkuz, Hawa. Adyňy peçan ederdi. Äşe Özberkiň güýjüni bilýänsiňiz diý. Bir zatlar diý-dä, men näbileýin.
Garawujy boýundan uly. Ýöne boýy pikir ediş ýaly beýik däl.
Bolýar. Bolýar. Soň gürleşeris.

Ejesi jaň edýär. Näme üçin jogap bermeýärkä? Gaçýar.
Eneatasyndanmy?
Ýok.
Oňa öňki pukara durmuşyny ýatladýan ähli zatdan.
Ysmaýyl enşalla Zyýagal interwýu bermäge razy etse gerek.
Nähili? Gelşipmi, hormatly maslahatdarym? Ertiriňiz haýyrly.
Hany sakla şuny.
Hawa.
Näme? Siziň hünäriňiz barada giň baý tejribäňizi eşitmäge howlugýan. Hany maňa sapak beriň. Bolar.
Sapak bereýin. Işde çölleşligiňiz bilen az-kem kiçigöwünli boluň.
Maslahatçym derrew hetdinden aşyp başlady. Özümi kim bilen nähili alyp barmalydygymy siz kesgitlemekçimi? Adamlar bilen mylakatly bolsaňyz sizi hormatlarlar. Hormat goýanlar üçin siziň üçin hemişe bir zatlar etjek borlar. Netijede, işe bolan höwesleri artar. Bulam umumy işiň hilini gowulandyrar. Bu-da size ýene abraý getirer.
Aýşe hanym! Nätdi?
Gutardymy Zyýajaparyň dawasy? Dawa bolmady, ylalaşdylar. Ol öz öňki pikirinden dändi. Muňa näme diýjek? Hany özi nirede? Hany-ha gelýä. Biz bärde garaşalyň. Zeý aga! Zeý aga! Bir mün, bir mün.
Hiç hili düşündiriş ýok.
Arkaýyn boluň, başga hiç kim bilen gürleşmez. Zeý aga! Ä şu özbek bilen ýörite gürrüňdeşlik. Iki munçuk pikiriňizi bölüp bilmersiňizmi? Bolar, bolar.
Ä şu özberk ýörite söhbetdeşlik bilen siz bilen. Biziň ýanymyzda şu günler iň köp gürrüň edilýän Zyýa Japar. Zyýa aga. Edara başlygy hökmünde degişli baş müdirligiň ýolbaşçysynyň para alandygyna şaýat boljakdyňyz. Ýöne, şaýatlygyňyzy yzyna alandygyňyz aýdylýar. Näme üçin yza çekildiňiz? Äşe han, men hiç haçan yza ädim ätmeýän. Men müdirim we beýleki işdeş ýoldaşlarym bilen gürleşdim. Ortada bir düşünişmezlik bar. Meň müdirim arassa adam. Işleýän guramamam arassa gurama. Mundan sähelçe öň bu aýdýanlaňyzyň tersine çykyş edýädiňiz.
Ýok, men çykyş etmedim. Diňe çykyş edip biljekdigimi aýdypdym. Häzir bolsa saýlama hukugymdan peýdalandym. Bu karara gelmegiňize täsir eden zat boldumy? Siz näme diýjek bolýaňyz? Ýagny näme üçin birden pikiriňizi üýtgetdiňiz?
Siz maňa düşünmek isleýäňzokmy ýa-da meni diňlemejek bolýaňyzmy? Men pikirimi üýtgetmedim, diňe başga ýol saýladym. Düşündiňizmi? Sag boluň!
Boldy. Içi gara galmyş. Ujyzja sypdyrdyk. Hawa, tejribeli maslahatçy. Indi näme etmelidigini aýdarmysyňyz? Torbasyndaky puly sora. Oň ýaly bolsa, torbaňyzdaky pullara nähili düşünmeli, Ziýa aga? Men düşünemok.
Bu nähili aýyplama bolýar? Pullar?
Torbaňyzdaky pullar. Pullar?
Siz näme diýýäňiz? Töhmet atýaňyzmy? Torbamda pul ýok. Buň hemmesi gurnalan. Gurnalan, men arz ederin. Ýörite, ýörite gurnalan. Meňki däl. Ýok, meňki däl. Bu pullar meňki däl. Hemmesi gurnalan. Hemmesini özüňiz gurnapdyňyz. Pullar meňki däl. Ýene bir işiň üstüni açdyň, Äşe. Men saňa buýsanýan, gyzym. Sag boluň, Hikmet aga. Biz öz işimizi etmäge çalyşýas. Dogrusy, bu işde Salyh agaň uly kömegi degdi. Men haýran, siz oň torbasyna pul bardygyny nirden bildiňiz?
Eger Zyýa Japar erbet bir iş etmedik bolsa, hiç kime görünmän arka gapydan çykyp giderdi. Ýöne ol jenaýat etdi. Para alyp sözünden dändi. O bu ýagdaýa taýýaram däldi. Özüni arassa wyždanly görkezmek üçinem galamgärler bilen gürleşmek isledi. Adam häsiýetini logiki taýdan yzarlap netije çykarmak. Ýok, ýok.
Salyhyň aýdýanlarynyň jany bar. Aýdýanlary jenaýatkäriň psihologiýasyna laýyk gelýär. Salyh gardaş gowy polisiýa işgäri bolup bilerdi. Hiç kim siz ýaly polisiýa işgäri bolup bilmez Hikmet aga.
Hökman kimdir biri bolmaly bolar. Çünki men işden gidýän. O näme üçin?
Näme?
Maňa hormatly dynç alşa çykmagy köp görýäňmi Äşe? Ýok Hikmet aga. Ýöne men sizi mydama alyp polisiýa işgäri hökmünde göz öňüne getirýädim.
Aşa hyýalbentlik. Öňümizdäki juma güni hoşlaşyk sadakasyny edýän. Iň ýakynlarymy çagyrsam diýýän. Sizem Äşe bilen birlikde gelseňiz begenerdim, Salyh gardaş. Enşalla, höwes bilen. Zyýa Japar bilen baglanyşykly görkezmeleriňiz, gol çekseňiz. Baş üstüne.
Oň ýaly parahoryň tussag edilýändigine gaty begenýän. Sizem gol çekäýiň. Teşekkürler. Sag boluň.
Meň bu işe ýerleşmegime Hikmet agaň uly kömegi degdi. Şeýlemi?
Aý edil oňňalam däl. Birki sany tanyşlarym bilen Äşe barada gürleşdim. Ýöne Äşäň özünde şeýle ukyp bolmadyk bolsady, meň gürleşenimden netije bolmazdy.
Kakamam işe başlanyma nähili begenipdi.
Ýöne häzir welin gynanýar.
Näme üçin?
Öten agşam telefon etdi. Köpden bäri olardan habar tutmaýan ekeni. Seni göresleri gelip gidipdirler. Telewizoda görmesek nädip teselli tapardyk diýýärler.
Bolýar, biz turaly. Işimiz köp. Gitdik.
Äşe.
Men seni edil agtygyň ýaly görýän. Elimde ulalyň. Şolary aýtmaga hakym bar diýip hasap edýän. Ejeň, kakaň ýatlap dur. Olar gaty gynanýarlar.
Bizar boldum.
Bizar.
Özüm bileliň bäri şu ýollaň şo bolşy. Bir emeldaram düzedeýin diýmedi. Siz düzedäýiň-ä şo hanym. Muňa güýjüňiz ýeter. Bir agşam habar urnaň. Köne obaňyza peýdaňyz deger. Salyh aga.
Haýyş edýän meň şahsy durmuşyma goşulmaň. Estagfurullah mende beýle niýet ýok. Onda näme diýjek bolduňyz?
Görä şu köçemi?
Köçemi?
Nämedigi belli däle.
Waý! Äşe hanym!
Wah, ýykylan bolsadym, ýykylsadym.
Siz näme seredýäňiz? Näme gördüňiz?
Aý, näme sereseňiz, şoňa serediň.
O kimdi?
Äşäň öňki adaglysy. Birki ýyl mundan öň wezipe üçin oňa razy bolmady.
Äşe?
Gyzym, saňa döneýin.
Ýagdaýlaň gowumy, eje? Gyzym, äşäm. Gördüňmi, gelne? Men diýdim-ä, äşäm bizi unutma diýipdim-ä. Meň akylly gyzym.
Meň meşhur gyzym, akylly gyzym.
Bagyşlaň, Salyh aga.
Sizem azara goýup bu batgalyklara getirdim. Men oba oglany, Äşe hanym. Men obany gowy görýän. Kakaňyz sizi göresi gelip gidipdir. Göresleri gelipdir, hawa. Ýygy-ýygydan görüşmeli. Ýöne, men indi öňki men däl.
Öz obamda maňa başgaça seredýärler.
Özümi erbet duýýan. Keýpim gaçýar. Jaýlaryň bet gelşikdigini görseňiz-le. Ýollaram weýran.
Ulagyň aşagyny degirdik öýdýän.
Gaty erbet degirdim. Nusret?
Adymy-a unutmansyň.
Biderek gürrüň etme.
Men seň adyňy nädip unudaýyn? Öz eliňde bolsa undardyň. Äşe, sebäbi bu ýerler bilen baglanyşykly zatlaryň ählisi ýatdan çykarar ýaly-a. Ýok, beýle däl, maňa ýalňyş düşünýäň. Ýok, ýalňyşamok.
Bu adam kim? Bu adam kim diýýän? Işdeş ýoldaşym. Işdeş ýoldaşym diýsene. Onda işdeş ýoldaşyň ejeň-kakaň bilen tanyşdyrmaga getiripsiň-dä. Nusret, biderek gürrüň etme. Biderek gürrüň edýän men däl-le sen. Adaglylygymyzam bozan sen, men däl, sen. Menden daşlaşan sensiň. Nusret, biziň dünýelerimiz bir däldigi üçin daşlaşdyk. Biz başga-başga dünýelerde ýaşaýas.
Ol adam bilen bir meňzeş dünýede ýaşaýarmyň? Puldarmy, meşhurmy? Hä, näme, indem menden gorkmaga başladyňmy? Salyh aga!
Menden öňki adaglyňdan gorkup, bir kesekeden haraý isleýäňmi?
Nusret! Akylyň aýlansoň gowy bolmazmy? Sen goşulma! Bu adam kim? Kim diýýän saňa? Kim?
Nusret, samsyk bolma! Goýber meni! Belki wagt geler. Belki wagt geler, nähili ýalňyşanyňy bilersiň, Äşe!
Ýabany haýwanlar ekranyna gyzyklanma bilen garaşýan Ýeňiş atly gepleşigimiz agşam sagat ýigrimi birde dokuzynjy ýaýlymda.
Äşe Özberk bilen ýörite habar. Habaryň iň dogrusy, hakyky tarapy dokuzynjy ýaýlymda. Mundanam gowy bolarsyň. Hiç kim seň bilen deňleşip bilmez. Äşe Özberk, sen iň naýbaşysyň.
Hiç kim seň keýpiňi gaçyrmaz. Bolan zatlary unut.
Hany rahat ukyňy al-da, täze ajaýyp güne başla.
Öňküňdenem ajaýyp bol. Ysmaýyl, men ýola çykdym. Sen gerek zatlary aldyňmy? Şu zyýa başagaýka gowja suwuny çykaraly.
Aýaly, gyzy kim? Näme işler edýärler, gowja öwren.
Hökman bir gyzykly zadyň üstünden bararsyň. Bolýa, hoş.
Özüňize ynanyň. Ynamsyzlyga düşmäň. Indi bile gaýtalalyň. Men başarjaň.
Men başarjaň.
Özüme ynanýan.
Hiç bir zat meň maksadyma böwet bolup bilmez.
Indi bulary gaýtalalyň.
Bu näme boldugy?
Özüme ynanýan. Men başarjaň.
Niye şimdi bu näm bollyokay indi. Hiç kimden kömege garaşmaň. Size özüňizden başga hiç kim kömek edip bilmez. Başarjaňdygyňyzy Hiç wagt unutmaň, irmäň, armaň, ynanyň we durmuşyňyzy doly hyjuw bilen dowam etdiriň! Indi gaýtalalyň. Hiç kimden kömege garaşamok. Maňa menden başga kişi kömek edip bilmez.
Ýa Allam! Indi men näme ederin?
Siz iň gowusy, siz iň başarjaňy, siz iň edeplisi.
Alo, alo, bir çagany ulag urupdyr.
Çagany ulag urupdyr.
Çaga ýoluň gyrasynda ýatyr. Haýal etmän tiz kömek iberiň.
Azatlyk köçesiniň bäşinji çykalga birigýän ýeri.
Adymmy? Adym...
Siz iň naýbaşysy, iň başarjaňy,

Siz iň naýbaşysy, iň başarjaňy. Bes et!
Gowumysyňyz, Äşe hanym? Gowy, elbetde, gaty gowy.
Äşe näme üçin eglendikä? Oň gijä galmak häsiýet-ä ýokdy. Şu täze hadysany agşam habaryna ýetişdirsek gowy bolardy. Äşe hanym eýýäm ýetip gelýändir, alada etmäň.
Walla, aýdyşyň ýaly, hakykatdan hem geldi. Hany, gaýrat ediň, işiňiz ugruna bolsun. Habary agşamdan öň garaşýan, bolarmy? Bolýar, sag boluň.
Hoş geldiňiz Äşe hanym. Ertiriňiz haýyrly bolsun Äşe hanym.
Äşe hanym bir zat boldumy? Ýok, näme bolsun ýolda gaharym belli. Bar bolan zat.
Täze habar bar. Agşamky habarlary eşitdirip bileris. Men Ysmaýyly iberdim. Hawa, ibereli Ysmaýyly. Habar, näme diýdiňiz?
O Zyýa Japarmy?
Bir uly ogly on alty ýaşly çagany urduryp gaçyp gidipdir. Çaga şu wagt reanimasiýada.
Muň nämesi habarmyşyn? Her gün onlarça ýol hadysalary bolýar. Salih aga, her gün ýüzlerçe adamy ulag kakýa. Ýöne o çaga milli ýygyndymyzyň futbolçysy, üstesine-de bir maşgalaň ýeke çagasy.
Hasan Rynymasa salýas, ýagdaý agyr, hanoň hossarlary. Habar berdik gelýäler.
Gelinler!
Emgek bolup geçsin. Ogluňyzyň ýagdaýy hakynda aýdyp bilmermisiňiz? Haýyş edýäs, geçeliň. Çagany kakdyran sürüji hakynda maglumat berip bilmermisiňiz? Çagamy kakyp gaçyp gidipdir, wyždansyz adam. Nädip beýdip bilýärkä? Oň jigisi, enesi, atasy ýokmyka? Beýle iş eden adam adam däldir. Ogluňyz on ýedi ýaşly milli ýygyndymyzyň ýyldyz futbolçysy, geljegi uly ýaş oýunçy diýýärler, şu çynmy? Oglum türgenleşige barýardy. Iki günden milli ýygyndymyz oýnamalydy. Ýurdumyzyň abraýyny gorajakdy. Ol ukyply çaga. Ýöne muny kim edenem bolsa, oň anygyna ýetiler. Ogluňyz häzir gowulaşýarmy? Aýtsaňyzlaň. Ýok.
Ol reanimasiýada diýýärler. Federasiýadan keselhana gelen barmy? Ýa-da jaň edip, eňmek bolup aýrylsyn diýdilermi? Elbetde, elbetde. Federasiýanyň başlygynyň hut özi jaň etdi.
Federasiýaň başlygy derdime däl. Meň oglum ökde futbolçy bolsun diýip ýetişdiremok, adam bolsun diýip ýetişdirdim. Oň karýerasy hem, ýeňişleri hem aladama däl. O meň çagam, onda-da gowy çagam. Galany derdime däl. Indi bizi goýberiň haýyş edýän. Goýberiň.
Ýekeje sowal, ýene ýekeje sowal.
Henizem oň karýerasynda ýanýaň. Çagaňa nebsiň agranokmy? Nähili kaka sen? Beý diýme, Gülten.
Bu onuň geljegi üçin örän möhüm. Kim bilýär, ogluň öljek bolup ýatyr. Düşüneňokmy şoňa? Düşüneňokmy? Çagam kakdyryp gaçyp gidipdirler, wyždansyz adam. Nädip beýdip bildikä? Oň jigisi, enesi, atasy ýokmyka? Beýle iş eden adam adamam däldir. Men oglum ökde futbolçy bolsun diýip ýetişdirmedim, adam bolsun diýip ýetişdirdim. Oň karýerasam, ýeňşem aladama däl. O meň çagam. Onda-da gowy çaga. Galany derdime däl. Indi bizi goýberiň, haýyş edýän.
Habar aýdanyňyzda nähili aglajagyňyzyň repetisiýasyny edýäňizmi, Äşe daýza?
Ýok, Ysmaýyl.
Ol hakykatdanam aglaýar. Äşe hanym!
Gowy habar boljak. Men gidip taýýarlanaýyn. Men hasana gidip ýörite söhbet gurnasak gowy bomka öýdýän. Taýýarlanmagyňyz üçin entek maý bar. Isleseňiz bile gideliň. O maşgala bilen siziň duşmagyňyz has täsirli bor. Hatda gepleşigi şo ýerdenem gurnap bileris. Ýok, ýok, bolmaz. Gyssagarada bolmaz. Men Men o ýere gidip bilmen. Şeýle zerur bolsa siz gidäýiň Talyh aga. Men gidip biljek gel.
Gorkýa, gaty gorkýa.
Hawa gorkýa.
Şöhrat ynsana ýok zatlaram bar ýaly görkezer. Netijede ol adam puluň, meşhurlygyň, zadyň guly bolar. Hemişe alkyş küýsär, öwülmegini islär. Elmydam ony ýitirerin diýen gorky bilen ýaşar. Ömür munça ýüki arkaňa alanyňa degermi?
Degmez. Ýöne bu ýüki arkaňdan düşürýänçäň, görgi görgüň yzyna düşer geler.
Muny oň özi saýlady. Nätjek?
Hawa, muny oň özi saýlady.
Başlamagymyza on bäş minut bar. Bu barada Onur Namliniň futbolçysy ýoldaşlary bilen gürleşdik. Gepleşigiň arasynda gider, unutmaweriň. Sag bol, Ysmaýyl, gaty gowy. Menem taýýar. Ýok, taýýar däl. Men taýýar däl.
Lukman jan, Allaň haky üçin bizi gowy habar bilen begendirin.
Onlaryň ýagdaýy gowulaşmaga başlady.
Bilýän. Meň oglum güýçlidir. Meň oglum ähli kynçylygy ýeňip geçer. Ol meň goç oglumdyr. Tüýs kakasynyň ogludyr ol. Muammer, Allaň haky üçin dur, gaýrat et. Dur, lukman, diňläli. Ýöne ýene-de ýagdaýynyň agyrlaşmagy mümkin. Çünki erbet urgy görüpdir. Şoň üçinem entek berk gözegçilikde saklamagymyz gerek. Ol, ol, ol maýyp bolarmy? Ýene ol futbol oýnap bilermi? Muammer, düşüneňokmy? Oň jany howp astynda. Sen bolsa futbol oýnap bilermi diýip soraýaň, çagaňa nebsiň agyranokmy? Muammer, sen düşüneňokmy? Maňa rugsat beriň men gideýin.
Ýok, Gülten.
Men oglumy şeýle bir gowy görýän welin oň täzeden öňki durmuşyna dolanmagyny isleýän. Bu näme, aýypmy? Oň näme isleýäni däl, seň näme isleýäniň gürrüň edilýär. Sen oň hakykatdanam nämäň arzuwyny edýänini pikir etdiňmi? Ogluň saňa gönüläp aç-açan, Kaka men ýazyjy bolasym gelýär diýende, sen öz höwesiň üçin oň göwnüni ýykmadyňmy? Sen oň näme isleýänini bilýäňmi? Bäş aý gazanman, köçe-köçe aýlanyp ýören, belki ömründe ýeke kitaby neşir ediljek ýazyjy bolasy gelýär. Gör, oglumyz şeýle ýagdaýa düşdi diýip, ähli gazetçiler gapymyzdan aýrylanok. Federasiýaň başlygynyň hut özi jaň etdi. Saňa başga näme gerek? Oglumyň diri galaryny isleýän, Muammer. Ýekeje islegim şu.
Men Onur Namlynyň ene-atasy bilen gürleşmek isleýän. Siz kim borsuňyz? Men Salyh Demir, dokuzynjy ýaýlymdan gelýän. Hoş geldiňiz, gaty gowy. Oglumyz bäri bakyp başlady Hudaýa şükür, begenýäs. Enşalla tiz wagtdan, gaty tiz wagtdan gök meýdança dolanyp barar. Men dogrusy padysaň Onur namlynyň durmuşyny nähili üýtgetjekdigi bilen gyzyklanýan. Şoň üçin size bir teklip edesim gelýär.
Nähili teklip?
Bu hemmämiziň ýüregimiz onlaryň halyna gyýylýa. Näbelli biri ýaş futbol ýyldyzymyzy gündiziň güni ulagy bilen kakdyryp gaçdy. Onur namly şu wagt reanimasiýada. O geljege uly umyt bildirýän futbolçydy. Tä ol doňýürek adam Onury kakdyryp, ony ýerde gana bulaşdyryp gaçyp gidýänçä şeýledi.
Çagam kakyp gaçyp giden wyždansyz adam nädip beýdip bildikä? Oň jigisi, ene-atasy ýokmyka? Beýle iş eden adam adamam däldir.
Näme durýas?
Näme durýas? Äşe hanym! Äşe hanym! Siz ýaýlymda! Äşe hanym!
Hawa, hormatly teletomaşaçylar.
Onur töweregindäkilere-de özüni aldyran oglandy. Şu wagt tutuş ýurt oň üçin dileg edýär. Her kesiň Onura kömek edesi gelýär. Gyzymyzda bir aljyraňňylyga bar. Birinji ony horlaýan ýaly. Dur, gorkuzmasana, dur hany. Ýüzi gözem. Tukat görünýä. Köp agladymyka? Onur.
Onur şu wagt reanimasiýada. Şu ýerden Onury kakdyran, ony ýol üstünde taşlan. Ýol üstünde gana bulaşyp ýatyrka taşlap giden adama ýüzlenýäs. Habar tussag gelmezmika? Belki derdini aýdar adam tapýan däldir.
Bize-de aýtmaz.

Siz öz gowy görýänleriňiziň arasynda, siz bagtly adam. Allah her kime hemişe söýenleriniň arasynda bolmagy nesip etdirsin. Hany geçiň oturyň. Geç.
Ýeri nähili?
Şo ýaş futbolçy bilen baglanyşykly hadysada täzelik barmy? Ýok.
Hiç hili täzelik ýok.
Doktor. Lukman aga.
Lukman aga.
İçinde ganama başlady.
Ben Men gözlegde äşi. Seni alada etme. Basym nempaga rugsadyna çykýan. Ýöne saňa elimden gelen kömegi ederin. Hemem boş oturmadygym bolar-da. Öz aramyzda galsyn, ýöne şo wagt polisiýa kimiň jaň edendigini anyklamak wagt meselesi. Hakykatdanammy? Elbetde. Bu ýörite kast edilmegem bolup biler, ýagny uly jenaýat.
Jenaýat diýýäňizmi? Ýöne kim bir çagaň janyna kast eder?
Çaga-da bolsa, ol belli türgen. Göriplik her ýerde bolup biler. Düşünýäňmi gyzym? Ýöne meň bilşime görä, Onur öz üstünliklerine kän ähmiýet bermeýämiş. Kakasy şöhraty hem puly gaty gowy görýär. Oglunyň jany howp astynda. O bolsa oglunyň futbol oýnajagynyň, oýnamajagynyň aladasyny edýär. Şeýle harta dünýä adam. Menem şeýle.
Bagyşlaň ýekeje.
Hawa, hawa, diňleýän, diňleýän.
Men hemişe eden işimi aňrybaş etmäge çalyşdym. Ýöne her bir zadyň soňy bar. Ýene on ýyldan soň Ökde serkerde däl-de, Nepagadaky serkerde diýip ýatlarlar. Ýöne men hemişe gowy adam boljak boldum. Gowy adam bolmaga ýene-de çalşaryn. Adamyň kärindäki başarjaňlygy, ygtybarlylygy, derejesi elbetde möhümdir. Ýöne wyždanyňyzy ýitiren bolsaňyz, bulaň asla gymmaty ýokdur. Ine, şoň üçinem. Bagyşlaň.
Aýşe hanym, eýgilikmi? Ýüregim bulanýar.
Menem gitmeli boljak, Aýşe hanym.
Onuryň ýagdaýy ýene erbetleşipdir. Agyrlaşypmy?
Eý Alla! Gyssagly birinji topar gan gerek diýýärler. Bilşiňiz ýaly seýrek duş gelýän gan topary.
Nirä Äşe hanym? Hassahana.
Oň gan topary meňki bilen deň.
Siziň ýaly hormatlanýan galamgäriň tenini agyrdaýanym üçin gynanýan, Äşe hanym. Zyýany ýok. Indi size hormatym hasam artdy. Siz ýaly tanymal adam bir çagaň janyny halas etmek üçin yhlas edýär. Bi hakykatdanam möhüm zat. Onur bäri bakansoň size minnetdar bolar. Sag boluň.
Bu hadysany yzarlaýarkam, ynsan ömründe maşgalaň nähili uly ornunyň bardygyny gördüm. Meň şu derejä gelmegim üçin maşgalamyň hiç hili dahyly ýok. Men näme gazanan bolsam, öz daban-azabym bilen gazandym.
Ýöne Äşi hanymyň şeýle dürs hem ynsanperwer adam bolmagynda maşgalasynyň täsiriniň uly bolandygyna men gaty ynanýan. Men dogry aýdýan gerek?
Allajan, sen ony bizden alma. Bizden alma, ýa Rebbim.
Hany goý, aglama, goý. Allah bize ýardam eder.
Oglumyzy yzyna gaýtaryp berer. Äşe hanym, Onuryň ejesi bilen kakasy bärde, olara Alla şypa bersin diýjekmisiňiz?
Sakin ol. Ýok.
Öýe gidesim gelýär.
Basymrak öýe ýetesim gelýär. Uklasymam, ähli zady unudasymam gelýär. Düşünmedim, Äşe hanym? Gaty ýadadym, gaty. Ähli zady unudasym gelýär.
Unutmagam, gaçmagam çykalga däl. Meň maslahatym wyždanyňyzyň sesini diňläp, ene-ataňyzyň peýdaly öwütlerini ýatlaň. Özüňize dolanyňda özüňiz boluň.

Alýo. Diňleýän Ysmaýyl. Gyssagly gelmeli diýýäňmi?
Bolýa. Häzir barýan. Aý, Nusret! Nusret, ýüregimi ýardyň-la!
Belki irden seni görüp bilerin diýip garaşdym. Garaşanyma-da degdi.
Garaşmadyk bolsaň gowy bolardy.
O gün üstüňe gygyranym üçin ötünç soraýan. Meni bagyşla. Men beýle etjek däldim. Sen maňa belet-ä. Hawa, Nusret.
Seni tanaýan. Sen gowy adam.
Meni diňläre wagtyňam ýokmudy? Ýok, işiň gaty kän. Egilen men iş ýerime barmaly. Bu haçana çenli dowam etjek? Äşe garraýas, ömrümiz geçip barýa. Ýitirenleriňe başyňdan geçmedik pursatlaryňa soň gynanmadyň. Bulary aýtmak saňa galmandyr, Nusret. Galypdyr Äşe.
düşäp galypdyr.
Çünki Seni ýürekden söýýän. Seň äşe özberk bolmagyň meň üçin hiç zat. Nusret, häzir beýle gürrüňleri diňlemäge wagtym ýok, men gitmeli. Niçigem bolsa bir oýlan äşe. Bu bolşuň sen däl. Bolup bilmez. Eger şöhratdan başyň aýranan bolsa, üstünlikleriň seni guluna öwrenen bolsa, bilýänsiň, men owadan gürlemän oňaramok. Ýöne aýtjak bolýanym, bu ynsana bagt getirmez.
Sen ulagyňy bir zada degirdiňmi?
Ýaýlymymyzyň sürüjisi goýjak bolana degiripdir. Hoş, Nusret.
Hawa, Muammer aga, nähili karara geldiňiz? Men näme Diňläň, men size ýene bir gezek düşündireýin. Onur hökman operasiýa etmeli. Ony iki hili edip bolýar. Birinjisi kän howply bolmadyk operasiýa. Ýüzden togsan dokuzysy şowly geçýär. Ogluňyz sagdyn ýaşar. Hatda öz keýpine sport bilen hem meşgullanyp biler. Ýöne futbolçy bolup bilmez.
Operasiýanyň ýene bir görnüşi bar. Ogluňyz futboly taşlamaz. Ýöne bu operasiýa howply. Garaşylmadyk netijelerem bolup biler, bu gaty howply.
Onda
oglum futbol oýnap bilmezmi? Alla görkezmesin.
Operasiýadan soň has erbet maýyplyk hem bolup biler.
Muammer, näme ýaýdanýaň? Oýnamasa oýnamasyn şo futboly. Sagdynja ýaşasa bolýa.
Bolýa. Biz ýarym sagatdan öz pikirimizi aýdarys. Bolýa biz garaşýas.
Biziň kararymyz onuryň geljegini çözýä düşünýäňmi? Gowlanar emma futbolçy bolmaz diýýä. O futbolçy bolmasa kim bolar Gülten? Muammer, dünýede futbolçylykdan başga kär gapyşdymy? Näme, sen futbolçymy? Ýa kakaň futbolçymy? Däl, ýöne kakam rugsat beren bolsa, belki bolardym. Bolmadyň, bolmadyň, ýöne Onur ýaly ogluň bar. Başga saňa näme gerek? Oglumyň ussat futbolçy bolanyny isleýän. Sen düşünäý-dä!
Ine Hasan gardaş, Onuryň kakasy bilen ejesi. Näme hyzmat?
Gündiziňiz haýyrly, men Hasan Başogly, Edebiýat neşirýatynyň redaktory. Hawa.
Onur namly ýaly zehinli ýaş ýazyjyny has ýakyndan tanamak isledim. Ene-atasy bilenem tanşaýyn diýdim. Şoň üçin ýörite geldim.
Ýazgyň başlamagyna on minut bar, taýýarsyňyzda?
Menem täze habarlara seredýän.
Tas ýadymdan çykaran ekenim, bu agşam garaşylmadyk bir myhmanymyzam bar. Birinji habardan soň berýäs. Bolýar, birinji habardan soň.
Ne? Näme?
Garaşylmaýan myhman diýýäňmi? O nämäň myhmany? Muammer namly.
Onuryň kakasy.
Näme?
Işiň gaty köpeýdýän. Ýok-la, üýtgeşik iş ýok-la. Hoş geldiň, Hikmet aga. Geçiň, oturyň. Ýok, oturmaýyn men. Üstesine seňem ýazgy wagtyň geldi. Bir zat soraýynyk geldim. Şol oglan kakdyran hakynda täze bir zat tapdyňmy? Ýaş futbolçy bilen baglanyşykly.
Ýok. Näme üçin menden soradyň? Aý hiç ýöne.
Oglanlar Kakanulyň görnüşini anyklapdyrlar. Ses ýazgysynam öwrenýär. Basamagyň kimligi belli bolar. Belki seňem bilýän zadyň bar bolaýmasyn diýip sowlaýdym. Äşi hanym näme diýersiň? Ýok, mende täze habar ýok. Ýazgy başlanýar, men studiýa baraýyn. Bolýar, bolýar, bar.
Muammer aga bu gün bizde myhmançylykda. Muammer aga. Ogluňyzyň geljekki futbol ýyldyzy bolmaga umyt bildirýän oýunçydygyny bilýäs. Bize oň futboldaky maksatlaryndan gürrüň berip bilmezmisiňiz? Geljekde kim boljakdygy barada umytlaryňyz bardyr-a?
Aslynda men oglumyň ýyldyzy lowurdap duran ussat futbolçy bolmagyny isledim. Tä şu güne çenli. Meň aýtjak bolýanym, oň öz isleg-höwesleriniň, maksatlarynyň meň üçin kän bir ähmiýeti ýokdy. Ýöne indi nähili öte ýalňyşanymy bilýän. Esasy, möhüm zat meň islegim däl, oň islegi. Oň nädip özünden razy boljagy, adamlara nähili peýdaly boljakdygy. Megerem, ol ýazyjy bolmak isländir. Bizem oňa ene-ata hökmünde bu ýolda hemaýat etmeli. Äşe hanym, şuňa düşündim. Biziň gymmatymyz adymyzyň öňünden tutulýan derejämiz däl. Men ýalňyşyp, tas oglumyň ömrüni kül eden ekenim.
Muammer aga, sözüňiziň soňunda aýtjak zadyňyz bardyr. Baş üstüne.
Bilşiňiz ýaly, oglumy kakdyran ýa-da kakdyranlar henizem tapylanok. Elbetde, olar gözlenýär. Ýöne men ýene-de bu ýerden oglumyň şu wagt hassahanada ömrüniň howp astynda bolmagyna sebäpkär bolanyň wyždanlaryna ýüzlenmek isleýän. Nädip adam urduran on alty ýaşly ýetginjegi ýoluň ýakasynda taşlap gidip bolar? Muny akyla sygdyrmak kyn. Bu nähili wyždansyzlyk, Äşe hanym?
Bagyşlaň. Meni bagyşlaň.
Näme boldy? O näme edip ýör? Mahabady beriň, ýazgyny kesiň!
Äşe hanym!

Ýaşkak şu ýere gelip, sagatlap deňzi synlardyk. Balykçylary tanardyk.
O döwürler nähili ýaşaýyşa höwesli, joşgunlydyň?
O ýaşaýyş şeýle bir menden daş welin, bu ýerden, bu deňizden, senden, o joşgunly gyzdan şeýle bir daş. Köp ýalňyş zatlar boldy. Näme bolanyny bilemok. Ýöne düzetmek, gowlamak mümkin däl. Mümkin däl.
Onury sen kakdyrdyňmy?
Hawa.
Soňam gaçdym.
Ýöne bu düzedip bolmajak hata däl. Gidip oglanyň ene-atasyna baryny aýdyp bilersiň. Şu wagta çenli aýtmaga gorkanyňy aýt. Adamda bolýan zat. Saňa düşünjeklerine ynanýan. Seň üçin bulary aýtmak aňsat. Ýitirjek hiç zadyň ýok. Aýdanlaryňy edäýsem nähili bolar, oýlanyp görsene. Şu wagta çenli gazananlarym şemala sowrular. Karýeram tamamlanar. Üstesine adamlar men hakda näme pikir eder, näme diýerler maňa. Meşhur habarçy Äşi Özberk ýolda bir oglan kakdyrdy hem gaçdy. Soňra-da oglanyň kakasyny gepleşige myhman çagyrdy. Baryp ýatan masgaraçylyk. Beýle pikir edýäniňe, bu aýdýanlaryňa ynanyp bilemok. Harsy dünýeligiň gözüňi kör edipdir. Bir çagany urdurdyň. Oň jany howp astynda. Ene-atasy perişan. Sen bolsa, sen bolsa karýeraň gürrüňini edýäň. Men muny diş-dyrnak ýapyşyp gazandym.
Elbetde ony ýitiresim gelenok. Sen muňa düşünmersiň, bilýäňmi?
Hawa, düşünemok. Düşünmegem islämok.
Bu sen däl.
Sen öň beýle däldiň. Şu ulagyňy, guly öýi, täze ýaşaýşy, täze gatnaşyklary nämä çalşanyň barada oýlansana. Ene-ataňdan, olaň söýgüsinden, biziň söýgimizden, meň söýgimden ýüz öwürdiň. Besdir!
Seň gepiňi diňläsim gelenok.
Kaçma! Kaçma!
Nirä çenli kaçjak? Nirä çenli?
Birlikde gaýtalalyň. Men başarjaň. Özüme ynanýan. Hiç bir zat meň maksadyma böwet bolup bilmez. Hiç kimden kömege garaşmaň. Size
Sen hiçbir Sen şey hiç zady başarmadyň. Hiç zady.
Hayır ola Ayşe. Eýgilik Mäşe hanym, ýene täze habar barmy? Size de hiç rahat Bu atlara gelmeýärdiňiz. Kusura bak. Bagyşlaň. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Häş, baryny küle sowurdyň. Nefret edip. Seni ýigrenýän. Häş. Baryny küle sowurdyň.

Baryny küle sowurdyň.
Seni ýigrenýän. Baryny küle sowurdyň. Baryny küle sowurdyň. Seni ýigrenýän.
Saklan! Siz...
Siz... Siz bu ýerde näme işleýäňiz?
Oglany seň kakdyranyňy bilýän.
Hawa. Men kakdyrdym. Soňam hiç zat bolmadyk ýaly ýaşamagymy dowam etdim. Edil bir haýwan ýaly. Diýmek beýle däl. Azaryňa bolmasa, içiňdäki ynsanlygyňy doly öldüren bolsaň, sen beýle ýagdaýda bolmazdyň.
Belki. Ýöne näme peýdasy bar?
Indi men öňki men bolup bilmerin. Ne-de hiç zat bolmadyk ýaly bu samsyk ýaşaýşymy dowam etdirip bilerin. Men gutardym. Gutardym.
Ýok.
Sen diňe düşündiň, akyl ýetirdiň.
Sen gymmatyň Jöwherleň heniz özüňde.
Diňe biraz lowurdatmagyň gerek. Eneň-ataň ýanyna git.
Olar seni beýle ýagdaýda güýçli bolup bilmegiň, ýaşaýşyň öňünde öz gymmatlyklaryň bilen berk durup bilmegiň üçin ýetişdirdiler.
Oglany kakdyranyň äşedigi anyklandy. Bolup bilmez! Giň boluň.
Oglan ölüm howpundan çykdy. Äşe-de gynanýar. Ýöne hakykaty özündenem gizlemäge çalyşýar. Bu ýagdaýda oňa siziň kömegiňiz gerek. Dogryny, gowyny siziň oňa ýatlatmagyňyz gerek. Dogry, ýöne ol biziň bilen gürleşmegem islänok-a. Ol geler. Şu wagt öz-özi bilen sögüşýän bolsa gerek. Aslynda bu işde pyçak süňke ýetdi.
Gyzym. Balam. Eje, eje jan. Eje. Men men gaty erbet iş etdim. Seň kakamyň ýüzüne serederligim galmady. Beý diýme gyzym. Herne bolsun bähbit bolsun. Sen hataňy görseň bolýa. Men bir oglan kakdyrdym. Soňam, Bilýäs gyzym, hemmesini bilýäs.
Men indi nädeýin?
Gyzym jan, üstünlikleň eýesi bolşuň ýaly ýalňyşlaňňam boýun almalysyň. Bir ýalňyş iş eden bolsaň, çäresi gaçmak, bolmadyk ýaly hasaplamak däldir. Git ol oglanyň ejesiniň ýanyna bar, oň bilen gürleş, bolşy ýaly gürrüň ber. Kaka.
Kakajan. Hikmet aga, gitmezimden öň ýeke haýyşym bar. Aýdyber.
Salam, nähili ýagdaýlaňyz? Ýagşy gyzym.
Garaşyp otyrys. Onuryň ýagdaýy nähili? Häzir nirede?
Operasiýada. Ýöne agyr operasiýa däl. Gutaryp barýan bolsa gerek. Alla şypa bersin.
Sag boluň. Azara galyp gelipsiňiz. Işiňiz şeýle ekenkä, biziň aladamyzy etmegiňiz uly adamkärçilik.
Neme? Aslynda men Siz bilen başga bir zat hakda gürleşmek isleýärdim. Hem boýun aldy, hem razylaşdy, hem şöhraty depeledi.
Gämide ýüküni arkasyndan düşürdi. Indi toba etmegi başarar. Ejizligini bilen hakyky güýjüne eýe bolar.
Allany tapan näme ýitirip biler? Ony ýitiren näme gazanar? Göreli, Gülten hanym oňa näme diýerkä? Kalplar kimiň elinde, Salyh?
Oglum! Onur! Oglum! Balam! Onur! Oguljygym! Oglum meň! Janym oglum!

Äşe hanym gelýär, Äşe hanym! Äşe hanym, ýagdaýlaryňyzy düşündirip bilmermisiňiz? Äşe hanym, nähili boldy?
Karýeraňyz dowam edermi? Ýekeje sekunt, ýeke sekunt. Menden nämeleri sorajagyňyzy bilýändigimi aňýansyňyz. Şoň üçin baryny bir gezekde aýdaýyn. Kazyýet meni aklady. Çünki onuram, oň ene-atasam maňa şikaýatçy bolmadylar. Kazam meň gowy häsiýetnamam hem-de men hakynda ýagşy pikirde bolanlary üçin günäm geçdi. Ýagny, öňümizdäki birnäçe ýyllaň dowamynda birini kakdyryp gaçmasam, tussaglykdan boşadylýan. Öň käriňi dowam etdiremisiňiz?
Aýtjak ýeke zadym, häzir ene-atamyň ýanyna gitjek. Sag boluň! Ana oglanlar doldy, boldy, bes ediň! Geçdigi bolsun, Äşe hanym! Geçdigi bolsun! Äşe hanym, geçdigi bolsun! Nähili göwnüň açyk! Men aýdara söz tapamok. Äşe hanym!
Bu aýtjagym size geň görnüp biler, Ýöne meni kakdyranňyz gowy boldy. Näme?
Indi futbolçylygym gutardy. Ýöne durmuşda iň höwes edýän zadyma gowuşdym.
Olaryň kitabyny neşir etdiler. Beýleki kitaplarynam neşir etjekler. Şu wagtam hemişe bir zatlar ýazýa.
Gaty begenýän. Menem begenýän. Şu wakalar açylandan soň siz bilen gatnaşykda bolmaga men höwes edýän. Elbetde, menem şony isleýän.
Kitabyňy derrew okaryn.
Sag boluň.
Enşalla kitabym göwnüňizden turar. Saglykda görşeliň. Sag boluň. Sag boluň. Görüşýänçäk.
Görüşýänçäk. Sag boluň. Sag boluň. Sag boluň.
Sag boluň.
Hawa.
Bu işem şeýdip gutardy. Äşe, isleseň kofe hödüredeýin.
Biraz gürleşeris, hä? Bolardy welin Hikmet aga. Ýöne başga birine söz berdim. Onda men seni saklamaýyn. Görüşip duraly. Kakyňa köp salam aýt. Bolýa sag boluň.
Sen ýaşaýşyň merkezindesiň. Iň möhüm bolan sensiň. Seň ömrüň öz eliňdedir. Sen iň naýbaşysyň. Hakykatda bar zat diňe sensiň. Sizden başga hiç bir zat siziň ýaly möhüm däldir. Özüňizi söýüň. Özüňizi aşa söýüň.
Nähili geň! Adamlary ösdürmek bahanasy bilen hemişe men-menlige we gedemlige itekleýärler. Özüni söýen başga birini söýmez. Nebsini özüne täç edinen ähli barlyga biparh bolar. Her wakaň merkezinde men-menligi goýsa, adam duýgularyny we mantygyny ýitirip, bulam-bujarlyga düşer. Ynjydanyny gynanman ynjydar. Bähbitleň öňünde-de kiçelip bildigiçe kiçeler.
Durmuşy hemişe göreş hasaplar. Elmydama töweregi bilen göreş eder. Ýöne älem arkalaşmak arkaly sazlaşyga ýeter. Owalyn bilmez.